Digemer mat deoc'h evit lodenn ziwezhañ an tuto. Gwelet hon eus penaos skrivañ an istor, penaos filmañ anezhañ, ha bremañ vo komzet deus tout ar pezh a chom d'ober ur wech filmet skeudennoù an istor. Bazenn 6 Frammañ Kopiet 'm eus tout ar pezh hon eus filmet. Deus va fellgomzer da va urzhiataer amañ. Strollet 'm eus an holl videoioù e-barzh un doser war ar burev. Gortoz a ran e vefe echuet va film penn-da-benn a-raok diverkañ an traoù deus va fellgomzer. E kenkaz. Bremañ eo poent frammañ ar film, da lavaret eo dibab ar skeudennoù a blij deomp ar muiañ, adlakaat anezho en urzh hag ouzhpennañ ar pezh a zo da ouzhpennañ. Me ra se war an urzhiataer. met moaien zo ivez ober war-eeun war ar pellgomzer. Bez' zo arloajoù digoust. Ur bern poellajoù digoust a c'heller pellgargañ war internet. Amañ vo kavet ganeoc'h an hini implijet ganin. Ma n'oc'h ket en ho aez, goulennit tro-dro deoc'h. Ha bez' zo tutoioù YouTube ivez. Siwazh, ur video pemp munutenn n'eo ket trawalc'h evit deskiñ from. Ar pal gant an tuto-mañ eo kentoc'h reiñ deoc'h oustilhoù evit sikour. Herrio, me zo o vont da implijout Videopad. Kemerit ho senario evit frammañ. Sikour a ra kalz evit kaout chouch deus urzh an traoù hag evit chom hep disoñjal un dra bennak. Setu ar pezh a vez gwelet pa vez digoret Videopad. An holl boellajoù digoust a ya en-dro un tammig er memes mod. Met n'o deus ket holl ar memes neuz, neuze ma implijit unan all evit hennezh, Kit da welet un tuto ispisial war ar poellad implijet ganeoc'h, e Sorvo. Gwelet a rit amañ teir lodenn zisheñvel war va skramm. Hounnezh a zo al lec'h ma vo lakaet an holl draoù a zo bet filmet, evit ober ur seurt levraoueg gant pep tra e-barzh. Emaon o vont da lakaat ar videoioù e-barzh diouzhtu. Neuze, mont a ran da glask e-barzh an doser. Mat eo. Gwelet a ran amañ pep tra. Neuze, eil lodenn ar skramm, amañ, a ziskouez ar skeudenn a vez labouret warni. Hag amañ, dindan, emañ ar pep pouezusañ, linenn an amzer. Amañ e vo ret lakaat tamm-ha-tamm ar videoioù en urzh, evit sevel ar film. A-us e vez gwelet ar skeudenn ha dindan e vez gwelet ar son. Tu zo deoc'h brasaat pe vihanaat lodennoù ar poellad. Hag yezhooumi pe dezhooumi linenn an amzer.
Ma gemeran penn-kentañ va senario eo skrivet sekansenn unan. Enora a zo el liorzh, a-daol-trumm evel un dra souezhus, ha kemer a ra e lunedoù hirwel evit gwelet a-dostoc'h. Ma, neuze. E pelec'h emañ ar sekañsenn-mañ? Ah, amañ.
Hag action!
Ah ya, Choujmeus, kavout a raen e ye re bell ganti. Gwelet a ran eo bet graet un eil gwech. D'am soñj e vo gwelloc'h. Hag action!
Ah ya, hennezh a blij din. Tapout a ran anezhi neuze, evit lakaat anezhi e penn kentañ linenn an amzer. Ah chouch 'm eus graet hon eus ur skeudenn o vezañ tostoc'h diouzh Enora evit gwelet mat e dremm nec'het. Ya, amañ ema.
Neuze, ar pezh a blijfe din eo gwelet anezhi a-bell er penn kentañ.

Sellomp petaro. Super Kenderc'hel a ran er mod-se tamm-ha-tamm, evit kaout va film a-bezh. Ho tiwall mat ne yafe ket dreist d'an termunuten. Ha sellit mat deus an holl videoioù graet ganeoc'h. Kuit da c'hwitañ un dra bennak. Pazenn eizh. Tra ouzhpenn. Tu zo deoc'h ouzhpennañ trousoù. Bez' ez eus lec'hiennoù gant a bep seurt trousoù digoust da bellgargañ. Lakaat a ran se dindan ivez. Ha memes mod evit ar sonerezh. Tu zo deoc'h kavout sonerezh dieub e gwirioù, digoust, war al lec'hiennoù a lakan amañ deoc'h. evit ar pezh a sell deus an efejoù. Da gentañ, deoc'h da c'houzout, implijout ur foñs gwer a zo luziet a-walc'h. Neuze m'eo ar wech kentañ deoc'h ober ur film, hervezon n'eo ket un diskoulm mat. Met evit ar re a zo dedennet memestra, lakaat a ran deoc'h un tuto ha mont dindan. E-barzh ar poellajoù franc-mañ ez eus alies efejoù stimpl-kenañ a c'heller implijout. Diskouez a ran deoc'h un nebeud re a c'heller kavout war Videopad.
War Videopad, evit gwelet an efezoù, eo ret klikañ amañ, war Effets. Kinnig a ra din a bep seurt traoù amañ. Da skouer, e-barzh Effets vidéo, amañ, ez eus ur bern traoù. Tu zo din lakaat va skeudenn da vezañ gwenn-ha-du, pe da vezañ evel un huñvre, evel ur film kozh. Degajoù a efezoù a zo deoc'h da furchal. Tu zo deoc'h ouzhpennañ titl ho film hag ur roll anvioù er film ho peus c'hoant, ar re e-barzh Accueil hag Ajoutez texte. Bazenn nav, istitloù.
Evit ma c'hellfe ho film bezañ komprenet gant ar re na gomzont ket brezhoneg, hag evit kemer perzh er genstrivadeg filmoù chakod, eo ret deoc'h lakaat istitloù e galleg dindan ho video. E-barzh ar poellad implijet ganin, Videopad, ez eus peadra da lakaat istitloù. Mod all ez eus moaien tremen dre YouTube evit istitlañ ur video. Lakaat a ran deoc'h ul liamm evit gouzout diroc'h war an istitlañ. Pazenn dek, Esporzia.
Boun, mat eo, prest eo pep tra. Poent eo ezporzhiañ ar video. Ur bazenn ret eo. Talvezout a ra emañ ar poellad frammañ o vont da grouiñ ar video, gant tout ar pezh ho peus divizet a-raok. Emañ o vont da grouiñ ur video a vo evel ar pezh a welit war linenn an amzer. Diskouez a ran deoc'h. A-us tout amañ e klikan war Exporter ha war Fichier vidéo. Digeriñ a ra ur prenestr nevez. Aze e c'hellan lakaat titl va film. Ar re e tivizan e pelec'h e vo renket emurzhiater. Tu zo din goulenn gantañ lakaat se en doser filmoù chakod, da skouer. Evit ar peurrest, dre vras eo simploc'h lezel ar pezh a vez kinniget da gentañ gant ar poellad.
Memes mod, afer an ezporzhiañ a c'hell bezañ luziet a-walc'h. Goulennit sikour gant unan bennak a zo aes ma zo ezhomm. Setu, ne chom nemet da gas ho film da chomlec'h ar filmoù chakod. Filmoù pik chakod, alostek, gmail, pik.com. Prest on bremañ da lugerniñ war an tapis ruz ha spi bras 'm eus gwelet ac'hanoc'h du-se ivez. Spi 'm eus hor beus sikouret gant tout ar pezh am eus lâret deoc'h. Mall zo warnomp gwelet an holl filmoù brav a vo savet ganeoc'h.